Abatuuragye b'ekyaro ekya Muriisa omu igomborora erya Ntungamo omu disiturikiti eya Ntungamo nibashaba gavumenti okubahisaho obuheereza obucumbagyeire omu kyanga kyabo. Obuheereza obu harimu obw'amaizi ahu abatuuragye barikugira ngu nibakozesa nayikondo emwe omu kyaro kyona ngu kandi amaizi obumwe nigaburaho babonabona. Nimureeba operation mpango? Nk'oku naagibagambira, cells ni nyingi ezikutaha nari nanka twineho ka naikondo kamwe kwonka tikakumara. Mbwenu ekizibu ky'amaizi tukiine, naikondo obumwe neimuka efiire, tuheza nk'esande nk'eibiri tutaine maizi. Aba nibagira ngu n'obu baraabe baine ebikondo biriho hwaaya z'amashanyarazi, tibarikutunga amashanyarazi kandi n'eby'okwerinda bicumbagiire ahu obushuma bubaire kaari omu kyaro eki. Turakinga amashanyarazi Agogo mbwenu n'ekizibu. Nabaki abakwekwatirira bakatamu otwa purayiveti turi on and off? Ni kaaka okiza kuha edakiika nk'eishatu karaara. Obundi gaburira kimwe oshanga hahwa nk'ebiro nka bishatu bina tihaine mashanyarazi. Waaza kuruga aha kuhika kw'Omwami Francis, abashaija nibo abakuhaire omunuko. Na hati hihakire ou turiyo nituronda, oreese ogiire ogiire kuriya Buragara akaihayo omuhoro akagureeta kwija akateema aha omuntu aha. Twine okuruga aho aho aha nju y'abaziga aba kuza aha kw'Omwami Poli, n'aha kw'Omwami Bosi n'aha Kerezia. Waahaanisa orwebiri bakakuha, obundi okaguraho aka saabuuni kaawe ahu orikurabaho, abashaija nibo abakwiha omunwa. Okurugiirira ahari Tom Byamugisha ori meeya wa Trading Centre ya Muriisa, bo nka Trading Centre bagyerizeho kukurakuranisa omwanya gwabo kwonka tibarikwemarira niho barikushabira gavumenti emikono na munonga okubakorera stamp ya Trading Centre yaabo. Trading Centre yaitu terikwemarira. Neemanyisa ki? Titwine sitampu. Ahabw'okuba hati ku turikuza ku bundi kugira ebyatuteganisa byayetaaga sitampu, titugiine. Mbwenu nitushaba ab'okukikwataho obundi mutuyambe nainga mutuhabure oku twakubaasa kutunga sitampu naitwe tukeemariirira. Nituraakinga paburiki toireti. Obukiiko oburikwebembera ekyaro eki ku bwashutamire, baakoora engyendegwaho y'ebiragiro by'okumaraho okuhenda amateeka, n'obu kiraabe ngu abamwe nibajeemera ebiragiro ebi. Aha ku twashutamire twaheza kurondwa nk'obukiiko, tukaikirizana kugira ngu waaba oine eitungo Waaza kuriguza, noija kuguma oije obanze okore ripoota. Kandi tukateekaho ekitabo ky'amatungo, oine kwija okahandiikisa amatungo gaawe. Ekya kabiri, tukaikirizana twagira ngu waaba nooshuubura omwani, nooteekwa kuba oine laisinsi. Ebi byona bigambirwe omu rukiiko rw'ebyokwerinda orutebeekanisiibwe Honarable Kwesiima Ivor, Ori disiturikiti kansara ahabwa eigombora erya Ntungamo bwanyima y'okuhurira okwetombeitwa kw'abaturagye ahabw'eshonga z'obushuma n'obutemu obwerisize karungu omu Trading Centre ya Muriisa. So ngumire mpurira cases omu ez'ebihuru, ez'eibare ezo nkoku mwazihurira ogu otakwenda kukora. Entunguuka omu kushanga ngu eshutami, mbwenu naanye naagira nti, Afaana! Hati ebi turikukora byona nituruga omu bi turikuhurira n'ebi turikureeba. Mbwenu ngira nti, Aha! Ekishemererwa nikibanza n'okubeegyesa. Orukiiko oru rwetabirwemu abeebembezi n'abatuurage okuruga omuri Muriisa Trading Centre n'emyanya eheetoorwire, okwegyesibwa oku baakumaraho obuhendabiragiro hamwe n'obutabanguko bw'omu maka. Honarebo Kwesiima Evans Aivo araganiise abatuura ku naaza kutwara enshonga zaabo omu nkiiko za disiturikiti ngu obundi bakaatunga obuheereza. Naahuriramu ishuuzi nkye naanye ezi nshemererwa ningamba ahabw'okuba naanye tinkaagira nti sitampu ninza kugikuheereza nainga nibagikuha bati. Kwonka nikimanyisa ki ekiteekateeko ekintu eki? Nyine okukirabya omu kanso? Bakashutama nka kanso ya disiturikiti ekakitereeza, ekareeba oku eraabaheereze, seera ekaba rikogonayizidi. A Mbwenu niimanya ngu ekyo niija kukirabya omu kanso ku eraakihinguze. Mbwenu ebimwe ebi ndikuza kutwara omu kanso n'okuza kubakorera nibyo ebi. Ogu ashabire abazaire okushomesa abaana baabo okwenda kwerinda ekizibu ky'obushuma Abazaire naabashaba mugyezeho muhane abaana baanyu. Ku mukuheza kuhana abaana baanyu, mubamanyise mugume mubareetere hisitore ya Muriisa. Nimbashaba twine sekendure sukuuru eri ahaifo aha. Twine purayimari itwe eri ahaifo aho. Nikintangaaza munonga, mpurira kyamara amaani okushanga ngu baaneiba b'eishomero. Bo tibakushomesezaho ninga shi abaana tibariho bari omu obundi omwana emyaka ye ashemereire kuba nashoma ari omu senta shaha ishatu. ASP Rwamugisha Andrew Muhwezi ori omunywaniisa wa Pooriisi n'abantu ba buriijo aha bwa disiturikiti eya Ntungamo yashomesa abantu aha mateeka nk'oku garikutwazibwa kandi yabashaba okugakuratira okushomesa n'okukuuma abaana baabo na muno munonga omu bwire bw'ekihuumuro okwenda kumaraho obuhenda biragiro. Okuripootinga emishango. Nkizire kutamburamu ninshomesa abantu. Kuza nka okyabumanya ngu aha kare omushango ogu hazaho guri, hazaho guri, hazaho guri. Nk'okuza aha pooriisi Kahunga, tibakaripotinga n'omushango n'ogu. Pooriisi tituri baamaraika ngu nituroota ngu oku habayo omushango ogu. Mwakyetegyereza? Haabaho omushango, Muguripotinge. Nawe ku otakumanya okikozire, waripotinga, fayiro eka eriyo, obundi okikozire naija kumanywa bwanyima. Abakazi nibateera abashaija, abaana bakwatanisa na nyina bateera ishe, koona kaba akavuyo. Abaana tibakushoma. Birugiremu obworo. Birugiremu abantu kufa. Gavumenti kushohoza esente nyingi. Omuntu yaateerwa naaza aha irwariro. Ogu yahamize abatuura ngu bo nka pooriisi bariho kugwanisa n'okumariraho kimwe empenda biragiro. Yaagira ngu bakateekaho by laws mwine na constitution kwonka imwe abaingi nimuhenda ebiragiro. Yaagaruka yaagira ngu abantu nibabakwata bakabutwara aha pooriisi kwonka tibakubayamba. Ekyo na ntakukimanya. Nyowe naayeijire aha, ku kiraabe kyabaireho, nyowe naamara ngu esimu ninza kugisiga aha, nituza kukwatagana, Omwami Ivan mwine aha, abantu abakuhenda ebiragiro nituza kubakoraho nk'oku kirikubaasika. Trading Centre ya Muriisa ekozirwe emiruka eshatu aharimu omuruka ogwa Kahunga, Butare na Nyarubaare kandi harimu omubare gw'abantu abari rwagati y'eigana makumi abiri hamwe n'eigana makumi ataano. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.